Ndi matsheloni ndi tama u vha vusa dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Ndi khou livhuwa Murena ane a kha ḓivha o ri tonda ra wanala na riṋe ri kha ḓivha vha tshilaho. Ndi khou tama uri ri dzhie tshifhinga hetshi ṋamusi ri sa athu ḽa zwiḽiwa zwa muya ndi ite thabelo. Khotsi vha ṱaḓulu Yehova wa mavhuthu, Ramaanḓa oṱhe, ri khou tama u vha livhuwa nga matsheloni hano. Ri khou ṱanganedza zwiḽiwa zwo ri eḓanaho zwa mimuya yashu uri vhone vha ri tonde vha ri ite nga vhuthu. Baba wa maanḓa oṱhe, a hu na muṅwe mudzimu ane riṋe ro lavhelesa khae nga nnḓa ha vhone. Ndi vhone vha vhoṱhe Mulamuleli washu, ndi vhone vha vhoṱhe Mulweli washu. Fhaṱutshedza u vhaliwa ha fhungo eḽi matsheloni hano uri muthetshelesi muṅwe na muṅwe a kone u pfa wa Khotsi vha ṱaḓulu. Muya Mukhethwa kha a mu tonde a mu ṱanḓavhudzele ḽone mbiluni yawe, ḽi vhe na mushumo. Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Amen. Ndi khou tama u amba navho ṋamusi ndi ri, kha vha tende nndwa i vhe ya vhurema.

I nga ḓi vha nndwa ya mbilaelo dzifhio na dzifhio, i nga ḓi vha nndwa ya zwifhio na zwifhio, ndi khou vha fhembeledza nga Dzina ḽa Yesu, ndi ri kha vha tende i vhe ya Murena. Na zwenezwi zwine mbilu yavho ya khou zwi lila uri zwi tshimbile nga nḓila ya uri, as long as zwi si zwithu zwithu zwivhi, kha vha tende nndwa i vhe ya Murena, Dzinani ḽa Yesu. Kha ri takuwe kha bugu ya Dziphisarema 37 ri vhale 5 u swika kha 7. 5 iri, Thudzela dzinḓila dzau kha Yehova u mu fulufhedze, ene u ḓo shuma. Vha khou vhona i ri dzhia dzinḓila dzau u dzi thudzele kha Yehova u mu fulufhedze, ene u ḓo shuma. Nga iṅwe nḓila, hezwi vhone vho ita thabelo. Hezwi vhone vha khou amba zwine vha tenda zwone, kha vha fulufhele Yehova, Yehova u ḓo shuma. Ya ri, U ḓo bveledza u luga hau vhunga tshedza, mafhungo au a ḓo tsha vhunga ḓuvha. Fhumula phanḓa ha Yehova, u lindele ene, u songo ḽa mbilu u tshi vhona munna ane a ita nga maano a tshi ḓiphina. Fhumula phanḓa ha Yehova, u litshetele, u mu tendele Yehova a fhire phanḓa. A songo tenda u fhira phanḓa ha Yehova. Arali Yehova a ri kha vha fhumule, Yehova a ri vha songo vhilaela. Vha songo vhilaelwa uri vha tshi vha tshi vhilaela vha khou fhira phanḓa. Kha vha mu tendele vha fhumule vha ri tshete. Ṋamusi ndi khou tama u vha ṱuṱuwedza kana ri ṱuṱuwedzane kha fhungo ḽa uri kha ri khwaṱhe ri songo lavhelesa murahu. Ndi khou tama uri ri ṱuṱuwedzane u ḓivha zwa uri Mudzimu washu ha shanduki, ha nga shanduki. U pfi Mudzimu wa ṋama yoṱhe, u pfi Ramaanḓa oṱhe, dzina ḽawe ḽi pfi A Re Hone. Ndi khou nyaga uri ri dovhe ri ṱuṱuwedzane uri ri ime ri khwaṱhe ri songo neta vhana vha khotsi anga. Diabolo u fanela uri a kundwe. Yes, diabolo u fanela uri a kundwe. Ndi khou nyaga uri ri vhe na mafulufulu o zwi ḓivha zwori Gundo ḽashu ḽo no ḓi dzula ḽo taliwa ḽo dzula ḽi hone kha Kristo Yesu Mulanda washu. Naho zwithu zwo ima nga tshivhumbeo-ḓe, naho zwithu zwi khou vhonala zwo ima hani, gundo ḽavho vhone Murena o no dzula o ḽi vhea. Ndi khou tama u dovha u vha humbudza futhi hezwi zwi tevhelaho, uri Mudzimu washu a huna nzulele ine ya pfi yo pimbila khae. A huna nzulele ino pfi a i tsha konadzea. A huna nzulele ino pfi heyi nzulele heyi yo no rondolowa a i tsha konadzea. Mudzimuni a huna nzulele ya u raloho. Nahone a huna nzulele Mudzimuni ine Yehova a sa vhe na maanḓa a u kona u i phulusa. u i vhofholola. A hu aiho, ngauri dzina ḽawe u fhira maanḓa oṱhe. So ndi zwone zwine vha khou pfa ndi khou ri kha vha khwaṱhe vhone, vha vhe na maanḓa, vha dzulele u vula mulomo wavho vha tshi isa thendo Mudzimuni, vha vule mulomo wavho vha tshi mu luvha. Vha songo vula mulomo wavho wa vha u khou ya u gungulani, songo vula mulomo wavho wa vha u khou ya mbilaeloni. Kha vha vule mulomo u ise thendo na nduvho Mudzimuni, vha vhone uri na Mudzimu ha dzhii nndwa navho. Vha khou mu humbula Jehoshafati o ri u takusa thendo. Mudzimu a ri, Hoo, nndwa ndo dzhia ndi afha. Vha khou mu vhona Paulo na Silasi vho ruthakusa thendo vhukati ha vhusiku, ngeḓane dza wa. Ha, ha, ha, ma, ḓembe ḽa kwamana vhane vho vha vho fanela ḽi songo vha kwama, mara ngauri vhuhone ha Mudzimu ha vha hone, hu kwamana vha nga matungo, ḽa vha kwama, sa zwe nda amba navho tshifhinga tsho fhelaho. Ṋamusi ndi khou nyaga uri Ri tendele Mudzimu a vhe na mushumo. Ri tendele Mudzimu ngauri Mudzimu Ene muṋe u ya kwamea nga zwine vhone zwa vha ṱhupha. Mudzimu u ya kwamea nga zwine vhone zwa khou vha ṱhupha. Nga nḓila iṅwe na iṅwe, Mudzimu u a kwamea. Kha ri ḓe ri vhone, ri vhale bugu ya Deuteronomio kheyi. ri ye ri vhale bugu ya deuteronomio ndimana ya mahumi mavhili 20 ri vhale vesi 1 dovhe ri vhale vesi 4 1 iri misi no bva pfumo no ṱangana na maswina na vhona dzimbiḓi na dzigoloi na mmbi ine ya ni fhira ni songo ofha Ngauri Yehova Mudzimu waṋu we a ni bvisa vhupulini Egipita u na inwi. I ri vho iwe musi no bva no ṱangana na maswina. Zwino vhone vha nga ḓi sa bva pfumo vha ṱangana na maswina u tou fana na musi vha tshi khou lwa na na vhaṅwe vhathu. Vha u bva vhone vha i khou tshimbila lwendo lwavho vha ṱangana na swina ḽine ḽa tama u tswa mutakalo wavho. ḽine ḽa tama u tswa mulalo wavho. Bivhili i ri, Ni tshi vhona vha na dzimbiḓi na zwoṱhe zwine vha, na magoloi na dzimmbi dzine vha tama u lwa ngadzo, ni songo ofha, ngauri Yehova Mudzimu waṋu we a ni bvisa hangeini Egipita ndi nga iṅwe nḓila Mudzimu waṋu we a ni ṱomola hafhaḽa maanḓani a swiswi a ni tshidza uri ndi na vhoinwi. Vesi 4 ya ri, Ngauri Yehova Mudzimu waṋu u na inwi, u ḓo ni lwela kha maswina aṋu a ni tshidza. Habe swina ḽashu vha a ḓivha a si muṅwe muthu ane vhone vha khou tou mu humbula. Swina ḽashu ḽihulwane ndi Diabolo, ngauri ene Bivhili i tou ri o ḓa u tswa na u shidzha na u vhulaya. Ndi ene a, a, a, a dzekusaho mbilaelo, ndi ene a takusaho u sa pfana, ndi ene a takusaho zwino a takusa zwino. Zwino Bivhili i ri, Yehova Mudzimu waṋu u na inwi, u ḓo ni lwela. That's why vha khou pfa ndi khou ri khavho, kha ri tendele Mudzimu a vhe ene ane a dzhia ndango kha nndwa ine ra vha nayo. Kha ri tendele uri nndwa i vhe ya Yehova ngori u ri vhoiwe, Arali na nndavhelesa, nṋe Mudzimu waṋu ndi ḓo ni lwela kha maswina aṋu nda ni tshidza. Ene Mudzimu ha vhuyi a shanduka, ha rembuluwi, ha kundwi nga tshithu, u fhira maanḓa oṱhe. Vhakhethwa, that's why ipfi ḽa Mudzimu ḽi tshi tori takalani Murenani misi yoṱhe, ndi dovha nda ri takalani. Ha ri ngo ri takalani nndwani, i ri takalani Murenani misi yoṱhe vhoiwe takalani, ngauri Mudzimu waṋu ndi ene a ni lwelaho dzinani ḽa Yesu Kristo. Ene Kristo, ene Mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu we a ri ṋea Yesu Kristo uri a vhe tshifhe muhulu washu, a vhe ene a ri lwelaho a nga si ri laṱe.

Kha ri ḓo vhala bugu ya Nzumbululo na vha vhone fhungo ḽiṅwe Kelly ḽine na ḽone ndo vhona ḽo dzula zwavhuḓi ḽa nṱuṱuwedza. Nzumbululo 21, ri ye ri vhale ndimana ya vhuraru. Nzumbululo 21 ndimana ya vhuraru i ri, Nda pfa ipfi ḽihulu ḽi tshi bva kha khuluṋoni, khuluṋoni ya wa ṱaḓulu ṱaḓulu, ḽi tshi ri, A siyo thumba ya Mudzimu vhukati ha vhathu, hu khou amba Kristo Yesu. A siyo thumba ya Mudzimu vhukati ha vhathu. Ene u ḓo fhaṱa mushasha vhukati havho, vhone vha vha vhathu vhawe, huno ene, huno ene nga eṱhe Mudzimu u ḓo vha kha vhone, Mudzimu u ḓo vha Mudzimu wavho. U ri, Vhonani, nda pfa ipfi ḽihulu ḽi tshi bva kha khuluṋoni khulu khethwa ḽi tshi ri, Thuba ya lini na lini, ene Kristo Yesu a siho, i khou ḓo ita vhushasha, i khou ḓo ita vhudzulo vhukati ha vhana vha vhathu. Zwino arali a khou ita vhudzulo kha riṋe, na vhukati hashu, na ngomu kha riṋe, ha khou ita vhudzulo uri a ri lemele, ha khou ita vhudzulo uri a ri dzhiele space, u khou ita vhudzulo uri a ri lwele. U khou ita vhudzulo uri a ri fare nga tshanḓa tshawe tshi ita zwivhungu, nndwa i tshi takuwa ri ri, Murena, nndwa kee! Ngori heyi thumba ya Mudzimu vhukati hashu yo fhaṱaho vhushasha vhukati hashu, riṋe ra vha vhathu vhawe, ene a vha Mudzimu washu, o ḓela u ri lwela, u ri lamulela. Dzinani ḽa Yesu Kristo, zwino ndi khou vha fhembeledza vhone, ndi khou ri, Kha ri tende uri nndwa zwa zwino riṋe a ri na nungo dzine ra vha nadzo. Mara zwino ri si na nungo dzine ra vha nadzo, hu na Mudzimu washu ane ra mu fulufhela, hu na Mudzimu washu ane a ri lwela nga Kristo Yesu Murena washu. Futhi vha ḓivha vho, vho ima ngauralo, vha khou ḽi humbula heḽia fhungo ḽine ḽa vha hone kha Vhakolosa. Vhe mini? Ndi sokou tou ri, nga luvhilo, ni vha humbule, ni vha humbudze fhungo ḽine ḽa vha kha Vhakolosa chapter 2 verse 10. Khou tama u vha humbudza ḽone. Ḽi ri, Khamusi ri, ri thome kha, kha 9. I ri, A tsini kha Kristo u khunyelela u vha Mudzimu hoṱhe ho fhaṱela khae lwa tshivhindi. Vha pfe verse 10 zwino, i no tou vha kwama na inwi. Ndi khou amba navho vhone, na inwi ni vho khunyeledzwaho ni khae, ene ane a vha ṱhoho ya mivhuso yoṱhe na vha maanḓa vhoṱhe. No khunyeledza, no khunyelela khae, ene ane a vha ṱhoho ya vha maanḓa vhoṱhe na vha mivhuso yoṱhe. muvhuso muṅwe na muṅwe wa swiswi maanḓa oṱhe a swiswi maanḓa oṱhe a tamaho u vhatshela mutakalo maanḓa oṱhe a tamaho u vhatshela zwivhuya maanḓa oṱhe a tamaho u vha tsikeledza bivhili i ri ro khunyelela khaye ene ane a vha ṱhoho nṱha vha maanḓa oṱhe Tshiṅwe tshifhinga maswina a ri takutshela vha ḓivha, ra vhona u nga ri Mudzimu khamusi o ri laṱa. Mara Mudzimu ho ngo ri laṱa. Ndi zwone zwine nda khou ri, a ri tende nndwa Mudzimu a i dzhie ene muṋe. Ndi ene, ndi ene ane a vha Ṱhoho nṱha ha vhavhusi vhoṱhe, nṱha ha vha maanḓa vhoṱhe. Zwino zwine zwa khou ṱoḓea ndi uri a vha vhofholo, nṋe na vhone kha ri vhofholole lutendo. Ngauri ri si na lutendo a ri koni u takadza Mudzimu. Ri tenda uri riṋe hezwi ri si na nungo, Mudzimu u na nungo nnzhi. He riṋe ri si na maanḓa, Mudzimu u na maanḓa oṱhe. Ndi Ramaanḓa oṱhe, u a kona u ri lwela nḓilani dzashu, zwithu zwatsho zwashu zwa tshimbila dzi na ndayedzo. Na vhone vhane vha khou pfa vhuṱungu, Na vhone vhane vha khou ri ndo luza, ndo, ndo, ndo, ndo nyama. Na vhone vha khou ri mara zwi ḓo fhela lini? Ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa Yesu, ndi khou ri, Mudzimu washu we ra khunyelela khae u na maanḓa oṱhe, u ḓo ri lwela. Kha ri ḓo tshimbila futhi ri vhale, ri vhale bugu ya Dziphisalema, man, Phisalema 34. Ri ḓo vhala vese 6 u swika 8. 34 i ri, vese 6, Muheḓana ngoyu we a vhidzela Yehova, Yehova a mu pfa, a mu lamulela he a vha o khakhelwa hone. He, muheḓana ngoyu! Kha vha ḓo ima sa muheḓana vhone vha ri, Nṋe ndi muheḓana, ndi vhidzelela Yehova, Yehova a mpfa, Yehova u ḓo ndamulela he nda khakhelwa. Ngori Bivhili i ri muheḓana khoi o ima a vhidzelela Mudzimu, a vhidzelela Yehova, Yehova a mu pfa a mu lamulela. Vhapfumi vha ḓo e-e, ofhani Yehova inwi vhakhethwa vhawe, vhane vha mu ofha a vha shayi tshithu. Verse 7 Muruṅwa wa Yehova u dzula a tshi linda vhane vha mu ofha u ḓo vha lwela. Iḽo fhunga ḽi vha takadze vhone. Muruṅwa wa Yehova we ene muṋe Yehova a tou mu vhofholola a tshi itela vhone. Muruṅwa wa Yehova u dzula a tshi linda Vhane vha ofha Yehova u ḓo vha lwela. Zwine zwa amba uri matsina gondo ḽashu ḽo no ḓi dzula ḽo, ḽo, ḽo taliwa, ḽo vhewa zwavhuḓi. Ngauri arali Mudzimu o no dzula o vhea na muruṅwa a tshi itela vhone uri zwi tshimbile, ndi khou humbela uri vha songo nyama. Ndi khou humbela uri vha a ḓivha zwi no nyamisa ndi zwinzhi mani. Zwi no nyamisa ndi zwinzhi, ndi zwinzhi. Mashaka a a nyamisa. Vhashumisani vha a nyamisa. eh vhana vha a nyamisa vhabebi vha a nyamisa zwoṱhe vhanga vhanga dzhia tshiṅwe na tshiṅwe tshine diabola nga tshi shumisa tshi a nyamisa mara ndi kori vha songo nyama ngori muruṅwa wa mudzimu o tou vhofhololwa a tshi itelwa nṋe a tshi itela nṋe na vhone uri a ri lwele nḓilani dzashu dzoṱhe Kha ri tende u, kha ri tende u vhofholola lutendo lwa uri, Murena, take over. Murena, nga vha dzhie ndango. Murena, nga vha vhe vhone vhane vha dzhia ndango. Ri tende u fhumula ri ḽe tshete. Zwino tshiṅwe tshifhinga ndi uri ri a ri, Murena kha a dzhie ndango. Mara ra sala ri na ndango ya mbilaelo. ra sala ri sa tende u takala ra sala ri tshi ri mara zwizwi ndi tshi zwi humbula zwi nnyita 1 2 3 4 ndi khou fhembeledza ndi khou fhembeledza nga dzina ḽa yesu kha vha tende uri vha nge muheḓana hoyu ane a vhidzelela mudzimu mudzimu a mulamulela dzinani ḽa yesu kha ri ḓo tshimbila ri ye ri vhone kuṅwe kufhungo khoku

Ndo u laya ha nda ri, Ita nga maanḓa wo ḓifunga, u songo vhilaela wa ofha. Khou funa ḽeneḽo, U songo vhilaela wa ofha, ngauri hoṱhe hune wa ya, Nṋe Yehova Mudzimu wau ndi na iwe. Praise God forevermore. Kha vha ḓo pfa uri Mudzimu o ri arrangela, o ri arrangela zwithu zwavhuḓi hani. Kha vha ḓo vhona service plan ya Mudzimu uri yo dzula hani. U ri, Ndo u laya, nda ri, Ita nga maanḓa dzithabelo, wo ḓifunga. Ita nga maanḓa khonfesheni ya lutendo, wo ḓifunga. Ita nga maanḓa e, nduvho na thendo, wo ḓifunga. U songo vhilaela wa ofha nga hezwi zwine wa khou zwi vhona kana u zwi pfa, ngauri hoṱhe hune wa ya, Nṋe Yehova Mudzimu wau ndi na iwe. Haleluya! Haleluya! A ḽi ḓo vha takula heḽo fhungo. Kha ḽi ḓo vha takula heḽo fhungo ḽa Joshua. Kha ḽi ḓo vha takula heḽo fhungo, ngauri vha sa takuwa a zwi nga tshimbili. Vha sa tenda uri maanḓa a kha Mudzimu a zwi nga tshimbili, muthu wa Mudzimu. ri khou fhembeledza dzinani ḽa Yesu. Ri khou fhira fhethu hune ha konḓa na kha shango, mara ndi khou vha vhudza uri a hu konḓi u fhira Mudzimu. Mudzimu washu u nṱha ha vhukonḓi honoho. Kha ri ḓo dzhia ndimana khamusi i nge yo fhedza khei, ndi bugu ya Luka. Ri vhone bugu ya Luka khei muthu wa Mudzimu eh, chapter 11. Vha ḓivha vha nga tori vho dzula vha songo vhuya vha zwi humbula diabolo a vha ḓisela zwi vha nyamisaho vha ḓivha a vha pfisa zwine vha vha sa khou ṱoḓa u zwi pfa a vha vhonisa zwine vha vha sa khou ṱoḓa u zwi vhona Kha vha ḓo dzhia vha zwi lavhelese nga iṱo ḽa zwine Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba zwone, vha zwi see vha ri, Mudzimu wanga ndi mulamuleli wanga, Mudzimu wanga ndi maanḓa anga, Mudzimu wanga ndi thavha yanga, ndi dzhavhelo ḽanga ḽine nda mu fulufhela. Vha vhone Mudzimu a tshi thekha, a tshi dzhia ndango. Luka ndimana ya 11 vesi 9 to 13, 9 i ri, Na nṋe ndi ri, Humbelani ndi hone ni tshi ḓo fhiwa. Ndi Kristo Yesu ene muṋe. U ri, Na nṋe ndi ri, Humbelani ndi hone ni tshi ḓo fhiwa. Ndi hone, ṱoḓani ndi hone ni tshi ḓo wana. Omba-ombani ndi hone ni tshi ḓo vulelwa. Ngauri a humbelaho u a dzhia, a ṱoḓaho u a wana, a omba-ombaho u a vulelwa. Ndi ufhio kha inwi a re khotsi ane a ri u humbela tshisevho, a ri humbelwa tshisevho nga ṅwana wawe a mu ṋea ṋowa, a humbelwa gumba a mu ṋea phanga? Hu vha inwi ni re vhavhi ni tshi ḓivha u ṋea vhana vhaṋu zwifhiwa zwavhuḓi-i, na Khotsi wa ṱaḓulu, Khotsi wa ṱaḓulu u ni fhira kule kule, vha mu humbelaho u ḓo vha fha muya mukene. U ri, Khotsi wa ṱaḓulu u ni fhira kule kule, vha ḓivha lufuno lune ra vha nalwo kha vhana vhashu. Tshiṅwe tshifhinga lu ya, lu ya kalula lwa vhuya lwa swika kha u tou vha lema. Nga lufuno lune ra vha vha nalwo. Mara kha vha pfe, Mudzimu u ri fhira kule-kule, kule-kule. Zwine zwa amba uri arali ra vha na tshifhinga tsha u vha phanḓa hawe nga thabelo na nga luambo lwa, lwa, lwa, Lwa lutendo, Mudzimu washu u pfi u fhira kule zwine ra zwi humbula. Mudzimu washu u ya kona u ri pfa, a ri lamulela. Ndi khou vha fhembeledza matsheloni ano nga dzina ḽa Yesu Kristo. Mudzimu u khou tou ri fhembeledza a tshi ri vhidza uri, Vhoiwe, ni songo ofha, ndi na vhoinwi. Nndwa heyi ine na khou i lwa, ni songo i lwa nṋe no ntsia nnḓa, ndzheniseni nga ngomu, ngauri ndamulelo yashu i ḓa i tshi bva ha Yehova. Ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa Yesu ndi khou ri, Ṅwana wa Mudzimu, kha vha tende uri nndwa heyi ine vha khou i lwa ya tshiimo na tshiimo, kha vha tende Mudzimu a dzhene nga ngomu. Kha ri livhuwe Murena. Khotsi vha ṱaḓulu vha Mudzimu wa, wa lufuno, vhone. Vha Mudzimu wa maanḓa. Fhungo ḽavho Kelly, Khotsi vha ṱaḓulu, ḽine ḽa ri takula madenndeni ashu ḽine khotsi vha ṱaḓo ḽa ri sumbamela ndi khou rabela uri muya mukhethwa nga vhe ene ane a ḽi khwaṱhisedza mbiluni ya muthu muṅwe na muṅwe a pfe zwine muya a khou vhudza tshivhidzo ri lamulele ye kha shango ḽeneḽi dzinani ḽihulu ḽa maanḓa ḽa murena yesu kristo khou rabelela muthetshelesi muṅwe na muṅwe ane a khou thetshelesa mafhungo haya. Baba wa Maanḓa oṱhe, songo shuma zwine nda amba sa vhuṱali, kha hu shume Muya wa Vho Mukhethwa a dzumbululele fhungo ḽeneḽi vhunga mbiluni yanga ḽo dzumbuluwa nga ralo. Dzinani ḽihulu ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, Baba ndi a vha livhuwa ngauri vhone vha a fulufhedzea misi yoṱhe. Amen. khou amba navho vhone ndi khou ri, Muthu wa Mudzimu, arali vho vha vho no laṱa thaulo, please ndi khou vha pembeledza ngo Dzinani ḽa Yesu Kristo, kha ri takutshedze nndwa ri i fhe Murena, Dzinani ḽa Yesu. Amen.